بەناوی خۆی بەخشندەی مهرەبان سڵاوتانی بێت هاوڕیان خۆشەویست بەخێ بێن بۆ وانەی دووەمی کۆرسی کالیگرافی لە وانەی دووەمی کۆرسی کالیگرافی باز لە خاڵ و حرەکەی زمانی کوردی دەکەین کە ژمارە هەفتە دەکەویتە سەر هەندێک لە پیتەکان ئێستا دەست پێ دەکەین وهلو ئەوانەی کە یەکەم وانێتیان ینی یەکەم یددیوی دەبینن هیوادارم چەند تەمەشای یددیو یەکەم بکەن کە وانە یەکەمە چکە لەوانەیە ئەو یددیو سوودی نەبیلوتان وانەکەی دیکە شاندەشتمان باس کردیان کە لەوانەیە لێرە لە بینم بسی باسکەم یان هەروە بەخۆم باسی نەکەم کە لەوێندە باسم کردیان ئێستا لۆ گۆرنی نووسین دوو جار کلیک دەکەین کە لەوانەیە کەم ئەو شتانە باس نەکرد بوو لێرە بەبییرتان دەینەوە یان دەتان لێرە ئەو قەلەمەیدا دەگری دیسان لێرەدا دەگری دەتان دەستکاری نووسین بکەی ئێستا لۆ نمونە ئەوە پیتی هەفتی لەسەر ئەوە حرەکەی زمانی کوردی ئەوە ئەو حەفتی لەسرە ئەوە پیتی ئۆ پیتی ڕ پیتی ئێ ئەوانە حفتیان لە سەرک و کالیگرافی لۆ دەکەی ئەمە یەکەم جار کالیگرافی لۆ پیتی ناکەین تەنها لۆ حرەکان دەکەن ئەوە لەنگ ئاسانترا لەوانە دەست پێ دەکەین بەس حفتی حرەکەی زمانی کوردی لە فۆنتی نەستەعلیق و دیوانی ثلث هەمان شتە شکلیان ئەمە یەک جار کالیگراف لێ دەکەین دوو جار لۆی ناکەین چکە زیادەیە ئەوە هەرەکەکە ئێستا پیتەکان دادرین ئێ واتا خاڵەکان چ خاڵەکمان پێویستە خاڵی تاکمان هەیە خاڵی جووت وە سێ خاڵیش کە لە هەندێک لە پیتەکان هەیە ئەوان لە هەردوو فۆنتی کالیگرافی لۆ دەکەین ئێستا مەس ئەو سێ پیتەمان دیاری کردە وە فۆنتەکەش دیاری دەکەین لێرە لە بەشی فۆنت

دیسان سپی دەکەیت و دانێن ئەو جار لە جیاتی پیتی یان برین پیتی پیتی سئیل و دادنین کە ئەویش سێ خاڵی تێدایە فۆنتەکە کە فۆنتەکەش وەکو وانەی یەکەم لە لینکەکەی دادەنێم و هەردووک بەرنامی کە پێویستمان دەبێت و کاری کالیگرافی ئەوانیش دادن لە دیسکریپشن ئێستا ئەوە هەردووچان یەک خاڵ دوو خاڵ و سێ خاڵ لەوەر دوو فۆنتی لەو بەشەی دەتای نووسینەکان کە لە بەناوی پیکسل لابدەکەی لێکی نزیک کێوە من ئەوانە لێک نزیک دەکەمەوە دوای نووسینەکان ڕژ دەکەمەوە یعنی پیتەکان تەنها خاڵەکان دەهڵمەوە ئەو بەشەمان هەیە لێرە کە ئەتو چەند نووسین زیاد کەی یان برین چەند ڕسمشتیوە زیاد کەی لە بەشانە دێتە ئێرە لێرەش ئەو بەشە هەیە هەرسێکی دیاری دەکەین لێرە لێکی دەدەین ئەو ئێستا ئەمە لێکمادا هەموو پێک و دەجلی هەمووی پێک و ئیش لەسی دەکرێت ئیش لەسە دەکرێت لەو وانەی ئەمە وچوانە یەکەم ناکەین لە جیاتی ئەوەی لەسە ڕەنگ ئیش بکەین بە تێکسچەر ئیشی دەکەین تێکسچەر ئێستا پێتان دەێن تێکسچەرچە لە گوگل دەتوان هەندێک تێکسچە دەرین لۆ کالگرافی بەو شێوی دەنووسێ

لە وەشتی دیکەش دەتوانین پێڕشکەوە نەک تەنها ئەوەکان پیتەکەی مەسن ڕسمەکە دانایە دەتەوێت بە شەش لێ ببڕی لێرە دەتانی بیبڕی ئەمن ئەوانە لەوانەکانیت کە باز دەکەم هەروانەی حرفەکان کالگرافی لۆ دەکەین یەکێکە لەوە هەندێک نامی لێرە باسی پیتەکان بکەم تەنها خەڵ و حرەکان ئەمان ماڕش کردو ئێستا پیتەکانی خوارش لێرە لە خۆت زیەکی دەکۆر مەسەرەن زووم دەکەی ئەو ئیش لەسە دەکەی ئەوە ئەوانەمان لابرد ئێستا وێنەکەی سیف دەکەین بە کوالێتی ئۆڵترا لۆ ئەوەی کە ئیشمان لەسە کرد کوالێتی تێک نەچی ئەوە سیف گەلری ئیشمان لێرە نەما بەسراوە ئەمە دەبی وێنەکەی بکەینە پNG چکە ئێستا ئەمە ئیش لەسەر کالگرافی لەسەر و ڕسمی بکەین هەمووان لە سەقەت لە سەقەت دەبی ناتان ئیش لەسەر بکەین لێرە دەکەینە پNG ئەو خاڵەتان لەبیر نەچی پاشان سیف دەکەین ئێستا وێنەکەیت کە سەقەت دەبی پێشتان پیشاندەم لەبەر سەقەت دەبی ئێستا بەرنامی تیکسڵ ئچ دەکەینەوە وەچی گوتمان مۆت کرا ناوکی گۆدرەیە لە سێم دانا جدید دادەگرین دیسان سێم ڕسمەکەی دەکەینەوە ئێستا ئەوە بوو کە نەما کردە پێنج دەمەشاکەن لۆ سەقەت دەبی لێرە کە بەشی هۆشمەتە دەبژێرین بابین مەسەرە لەسە و پیتە ئیش دەکەین لەسە و خاڵی ئەومان دیاری کرد

لیرە ئەو بەشەمە کە دانایە دەتای لیرە لای بین ئەو لای دەبین لیرش دیسان وزنی خاڵەکان دادەنین کە ئیشمان پێیان ئێستا وەچی دەبین ئەو ڕسممە هەمووی دەرنەچووە سەقەت دەرچووە لێرە لە حەزمی گچکەی دەکەینەوە هەتا وچ خۆی دەرچی لە حەزمیش ئەوەی ئەوەی یەکەم کو بوو ئەوەی خوارش دەبی ئەو هەبی چکە درێژ و پانی وچیەک نەبی سەقەت دەبی ئێستا ئەوە بچیەکە لێرە بەشی قەڵەمەکە هۆشمەند هەر دەبژێرین ئیش لەسەر پیتەکان دەکەین پیتە چش لێرە دەرنەچوە دیارە ڕەشم کردی تۆ لە پیکسل لابەکەی بەس مشکلێکی وەهانە چکە لە لەو خاڵی فۆنتی دیوانی سوخت و نەستالیق تاک خاڵەکان زۆر بێک دەچی لەبەر هەندێ مشکلە نیە دەریژ نەچوو لەک دانی بیکەین فێر دەبنەگوو سایزەکەی هەموو جارێک گچکە بی باشەوە ئەوەی دیکەشی گەورە بی خستیەکەی کە ڕەنگەکە سێبەرمان لۆ دانا لەکەی دیکەش عکسیوی ئێستا ئەو شتانە من هەندێک پێتان دەێم دیاری کراوە یعنی دەتاین بە خۆت فکری دیکەی بخێنەوە زۆر جوانتری بکەی ئێستا پێتان دەێم شتی مەسەرەن کو ئەوە جوود خاڵمان چا کرد ئەویان لۆ هەندێک لە پیتەکان دەتانی بۆ شێوی دیزانی لوکەی ئی کەلگرافی ئێستا دەینە حرەکەی زمانی کوردی ئەو هەر ئەو بەشەی دیاری دەکەین سێبری لۆ زیاد دەکەین لێهاتەوە ئێستا ئەوە تاوا بۆ بەخۆی بەز ئەتو دەتانی سێبێت لۆ هەندێک جێ دیکە زیادکەی بە کەیفۆت لە ئەوی جوانتر بین مەسەرەوە دەمانی لۆڵی زیاد بکەین ئەو لای کە دووەم جار کالیگرافی لۆ دەکەی دەبی سێبرەکەی کەمتر بی چکە ئەو لایە سەرەکیەکەی ئێرە ئستا بە ئەوەی لابین بچین لۆ سێ خاڵی لۆ سێ خاڵیش مەسەن ئێستا کە تو لەس ئیش لەسە جوود خاڵی بکە دەتانی فکرێکیت کەشەیە کە کالیگراف لۆ بکەی ئێستا ئەوی بەچەوەی دیکە لێ ناکەین بە هەموو ویچێک دەرنەچی ئێستا جوود خاڵ ئەو ئەو شێوازەشی هەیە لۆ کالیگرافی ئەوە تاک خاڵ لە فۆنتی نەستالیق لایەکی دیاری دەکەی سێبەری لۆ دادنی ئەوە ئی فۆنتی نەستالیق تەوە ئێستا گەبینەوە فۆنتی دیوانی ثلوت ئێستا ئەو تا خاڵەوەکی ئەوەی دیکەش لێ ناکەن کە لە نەستالق کردمان با جیاوازتر بی

ئەویان قیچەک سەقە دەرچووە ئێستاگە بیکەمەوە ئەوە ئەولێتەوە سێبەری لەو دادنی هەزارە قیچەک لەولاتر دیاری دەکەی سێبەری لولەکەی کەش زیاد دەکەی ئەو شێوازی دووەم ئێستا سێ خاڵ ئەتو دەتانی بە خۆت فکری خۆت دانەی لۆ کالیگرافی زۆر شێوازێ یعنی ئەو دیزانە دیاریکراونی هشتەکی ئەو نییە عنی برە ئیلا بێکنەوەی دەتانی ئێستا ئەولێش

سێ خالیش تەوە ئێستاوانی ئەوڕۆ تەواو ئی کالیگرافی بەس لەوانی یەکەم شتێک نەبیر چوو فێتان بکەم ئەویش خەزنکردنی وێنە ئەو بەشە نووسرا دەخیرە لێرە دەخیرە و ئامال هەردووچی یادەگری لۆ منە گەشتێک لێرە سەقەت کرد لە داهات دەتوانین چاچی بکەوە گەویستت لێرە دەیگەڕێنینەوە ئەگەرە سەیڤی بکەین دەبی بە پی ئێنجی بی ئەگە بە پی ئێنجی نەبی لۆ دیزانی بەکار بەکار نایەتن سەقەت دەبی وچی باگراوندە سپیەکەی لۆ دێتەوە لێرەش بیل ئالا جودا دادەگری باشە دەخیری دەکەی هەندێک جاریش ئەو هەلێ دێ مەسەن دەبتە دوو بەش ئەوەی دادەگری تەنیشت قەلەمەکە ئەوە یەکەم کە پێشتر ئیشمان پێ بوو ئێستا ئیشمان پێ نامینێ ڕەشی دەکەینەوە ئەوەی کالیگرافیەکەی لە سەمایە دەمینێتن ئیش لەس ینی سەیوی دەکەین

نمونەوە ئێستا لەو بەشەی کە دەکەویتە ناوڕاست ئیمپۆرتی دادەگری ئەوە کالیگرافیەکە ئەو هەر دایدەنی وەرەو بەشەکان کەش دەتانی سێبەری لۆدانی بەشی شاد و سێبەری لۆدادەنی ئەوەش سێبەرەکەی گچکە و گەورەکەی لێرەش لە لای ڕاست و چەپ سێبەرەکە دەجولێنی ئەوش بەشی ڕەنگەکانە ئێستا ئەوانەی ئەوڕۆ بوو کالیگرافی هیوادارم سوودی هەبیلۆتان و دووبارەی دەکەمەوە لەو کەسانی کەوا یەکەم وانیتیان بچن تەمەشای وانی یەکەمیش بکەن چکە سوودی دەبی لۆتان وە لەوانێ ئەو وانیش فێر نەبن ئەگەر تەمەشاوی نەکەن ئێستا مەسەن بتوێت پارچەکی لەو کالیگرافی دانێ ئەو هەدەی بڕی لێرە بە هیوای سەرکەوتن خواتان لەگەڵ